Mmagweng, Molapo Joyce wa botšiša mo o reng? Molapo Joyce.
Ee. Ah, Moramadi o re go dula ka geno wa ba le bana. Ehe. Le bana bao ba gago ba ba le bana. Mhm. Ditlogolo tšela mm. tša gago. Ee. Le tšona tša ba le bana. Hai man. Le sa le kae? Ka gaboleng.
Nke ke food chain ba. Ba sa ba sa gana kore ke tlhapiane ee go mokgekolo ke ka ga gagwe Mm. o bile le ngwana Mm. ngwane a ba le bana Mm. ke mokana ngwane kgwe wa motlogolo wa mokgekoloe Eh. a ba le bana Ai. gomme wene o sale ka mo ga gago Ai. o ne le ditlogolo khukhu aa
ya kgona a re rante thomeng ka poto ande ke pele dilo ja soweto pele re ya go- a re eme- a re boleleng ka poto who's going to cook a ba tlo nwa pele and then a re ya pele who's going to buy the grocery mm. malapa a lekana ka gongwe batho ba lebane go gongwe motho ke ngwana a noši ifo ba lumelela a iri ya sowe mm. mara a le lebane wa bona mm. nyakang diteme mm. mo magaeng go nape go patedišwana ditšheletsenganabatlotlabitšele ba bitšela ba bitšane ba dišitše kukitshila

ga se ke mošalalapeng ba mo magweng mokgwe Ee.
mo ke mo gae nteši re e swere go ba mošalalapeng bangwe ka mo go šetše Eo. go no ba re ba šala ba be ba raro bjalo ke mos- mokgekolo o bile le ngwana Ee, ngwana a ngwana gagwe a ba le ngwana ngwana a gagwe a ba le ngwana Ai. ke mokana ngwane Ee, le ena a ba le ngwana Ah. gore ke fifth generation ee so mokgekolo a re sa mmala ke moka morwedi ya gagwe e šobile le ngwana ngwana a ga ba le ngwana mm. kore ba fo bolela dikoma ba loga ba phasa le matric ba fo ba gana ka kwa matric tseo gore o fitlhe ke twelve years eh. mengwaga e mekaakaka a bona dipage ya ba dikopanya a le gore a go berekwe mm. metente e mm. e ka ba agela three room go gongwe ye ya sepela e a tsena kwa thuše ye go sepela le ena mm. a sepele letlhagana sa gage mm-hmm. letloba la reka eight k g tše pedi mm. bathong e tla bjang tabe ya go tlaetsana e
nka fela ba re malome a se ka felo ke mošala lapeng mošala bjang lapeng O šala bjang gape ga nyana re bolele lo tlo hlatlega ka poto efe mo le sospana go lekana e gona to be honest ene a roge motho mokhwe mm-hmm. go dula ka magoro a se go tswana ee le o tšea ka se le o tšea ka se tše re tle re etelana ka katareng ke matlo rekang dijo
Why lo no imiša ne la bereka gago? O ba breadwinner e serious. Nka na ba hloya mosadi ya gago. Mm. Nka ba hloya le bana ba gago. Mm. Nka na tšhapi tsa bana tša dikrante ba dingakeng tša go fa go foša mosadi ka meleko. Ba tlo ribega lepuku tša bana ba gago. Eish. Ee, challenge e thomana batho ga ba tšwe ka mo ga o bona ora ba sa emetse lenyalo e le e ba magolokhukhu ba sa ka gabo a nyake sefela ao mare mago tsa keng ke nana rošhe jo boriga ka kudu tša gore motho o nagana gore swantse o ra tšwe ka lapeng ga a nyetše go bane ga go ne ntšwa ka lenyalo a bona go bone forty o tlo o boa kwa teneng tša gago wa tla wa hlabiša a go rone ee
le 40 ke ntšhi motho a a go bone ra ra kwae. buisa gore makgwa a tšwa ka twe- ke 18 wa eng Motho mara ya- rena 25 mane motho ya go bone kua mm, mekhukhung ya gago e o tlogo bo o dula Ee. tšatši la gore ke ya go nyala gore aowa gae ke kwa gae ke kua Ee. ke re kwa thoko tšelaga batho ba go amogela magaji ba kwa se nna nna moe ke fo ya gore bophelo bo be gabotse a kere e gore tlhotswa ka gae o nyetše ke story sa ga kae ba bantšhi gane mo gae

le ba re thogothogoto ka letšatši ka le tee la hlaya a ba ba la lehlaela le reka a mabedi nkana le fo ja namone go o tsene mokotlo mogolo wa dinamone re santse re tie round tše four mm. rena ke e one mm. hmm. o tse thaka la mosadi ao ka fa a nalo a kere mm. a o tlo belega kere nkare wa go gaya awi yo letle le fete le mara le re thibela pere tše ga o di bona a di nyake ee
ke go ka mmago go tla jwang go go feditse go khukhu mm. motlogo setlogo le khukhu ka lapeng ka a re nyakeng ditena re botsaneng dinnete mm. mm. ka re mošala lapeng e mm. ke setlotlwane sa go phela mm. ebile ena a na di-feelings mm. uh -uh. tshwanetse re abe pisa a ne sa o pala le go go fasa O nyala le lata ka baka la gore ba ba go ditela. O tlo fahla bjang ka gore ebile botsebotse o swanetše o katološa le dikamora gore ba tshwarwe. Ba ka tsile ba rata mosadi ya gago. They will never.
Ke re ke re chata bana ya grant e tlo ba tlo ya dingake ba foša mosadi ya go ka meleko. Ngwana batho a te tšwela ga bo go botse sa tsoro tlo hla tliša tlišana le. Ena go ratile.
E ya go ratile a tla ka gore nkana gore ke ya tšwa. lone kwa o buša ke badimo ba roya kae a dilo tse tšintšitšaa di ka matsogong a rena mara ke nagana gore a ka fo o tswala ba le mo le dulago fela o boa ka thoko ekwe
otlofo fela o ba etelo ba ikamela and o ba kgwetse ba ngamelane

ye o gola ya ya bananyana ba a boka o tsaya mo a rwele ka ngwana ka o tee ka o tee mosaji o ne bana le bona bana ba bangwe ba ba le bana ke nkana e mo le ena ngwana ena go ba le bana ke re go di-social grant tse dintšhi tse dintšhi tse dintšhi gang ka gore ba re a re two two two two two re reke paketa camfa re reke paketa ba rie bulk bulk bulk ba reke go be mole a ba dire so ke mo go thomago diatšha tša go tsena ka gara dilaija diwatoropo mm. ba lebeletse ena malome yola mošalalapeng gore a supporte everyone a supporte everyone ena ba ya thobalano like what the hell a ba mmitši mm. ai mane ke abuse ja ke re ba bitša ba ya kae a ke ra ba gore a le kgone ngwana e re o ria o tse gore ko ima ah. o no fo bona šetse le ka ile ba go fonela o le kgatha masogana ba ma mangwe a shoko ena o tse le gore o shoka keng ka ra seng ko imiša motho

ke a go ba hloka o santse no thoma lapana la ga hloka lapa la ka mm. ngwana re sha ima ba ga mm. it his her family or his family ba mm. hloka lapa la ga ga ke mm. e go ne e certain age wa bona gore man i must leave mm. 30 you can't be 50 you can't be 50 ka kwa gae

go ya ka magoro a se go jwang we still love each other I must just find my Mukukwa triangle, that other side, and the other sibling. Ai, ka kwa thuko tšela. Ntene tšetši le re go pejong go aga re tlo etela ra ra wa tšhela ma. Go tse fo jana fela re tla re tlo kopana. Ke le monga tsoga. Ai me tša batho.
ke nka go tlo tla mokurukuru wa christmas mm-hmm. the bread winner mošala lapeng mm. must buy everyone diaparo tša christmas ga a sa eh, rekela eh. motho ke ntho goba a ka rekela kote ba re go ra ro rata bane kana batho ba ebile ba ne botata go bona eng kana maraya bread winner yena must Bye. Hey, breadwinner wa kgoma. I pray for the breadwinner mna. That's okay. All my prayers. Ah, ba tla ba ba sotla. Go jelo re bile ke ngwana, a sobe le maitemogelo a di finance. O sa di thuta, o sa o sa le ka go bea maoto a mabedi. O okay, ye ke a e save, ye ke ria jwang. And o na le dream car. Mm.
It is his money. Ah, le dream life. ee ke re dream car e tsena ka magara dream life ke mokana bana ba itše pšhatlapšhatle ba itše pšhatlapšhatle ba itše pšhatlapšhatle nkgapelago pampers nkgapelago mask nkgapela wena o tse gore o motswetši jwang wa emiša motho kahle gore mola go le gana go le ka bopšhatlapšhatle go le kana mokgwa wa gago le ena a ime

Ee, ke tshepa gore ba ka nkemela gore ke kgobokanye kgobokanye ke re teratanyana mola ke re ke re ke re ke re sehlahlanyana and then ke tle ke tsebe go sepela
Tšhoka ma. bathong Tata!
Ra re šala gabotse. Aowa,